Selâm aleyküm dostlar! Milliy mefküre leyhasında sizni Muhammed Ali Sulaymanov selâmlay. Halqımızı tüşüner eken, közlerim ögünde bir hayaliy levha peyda ola. Bir insannı tüşüniñ, demiryolu vokzalında tura ve ögünde bire-bir trenler kelip keçe. O elinde eski çanta, bir o adamlara baqa, bir trenge, bir de çantasına. Amma bir türlü öge adım atamay. Bu, bir mecaz manadır. Manası da şudır, bu vokzal, bu bizim içtimaiy hayatımız, zemaneviy dünyamız. O trenler, qarşımızdan kelip keçken fırsatlar. O çanta, bizim başımızdaki qorqular, tüşünceler, eksikliklerimiz. Ve biz qorqağım ki, eger bu yolda böyle beklemeye devam etersek, trenimizni qaçıracaqmız. Bugünki mesele, halqımızda mütehassıs probleması ve kelecekniñ zenaatları. Bu mevzunı insan aqları qorçalama eksperti, universitet ocası, cemaat erbabı ürmetli Nadir Bekirovle muzakere etecekmiz. Hoş keldiñiz, Nadir bey! Hoş taptık. Selâm aleykum, Afiz! Nasılsıñız, keyfiniz nasıl?
Bolar ya. Demek de, er şeyni emrelenemen dep aytmam, amma bolar endi. Şükür Alla, qorantada, toprağımda er şey yahşı. Maşallah, sizi yahşı kördim. Nadir bey, bugünki bizim meselemiz, halqımıznıñ içinde mütehassıs probleması, onı ayttım. Ve bir sual, birinci sualimiz şu. Biz böyle hastahanelerde, yemekhanelerde, kafelerde, restoranlarda, qurucılıqla alâqalı firmalarda, bir çoq yerde, bir çoq sektörde halqımızı köre bilemiz. Yani halqımız mevcudiyetini issettire bile. Amma neden ise içtimaiyat, siyasetşınaslıq, makroekonomika, geostrategiya kibi böyle ciddiy saalarda biz mütehassıs körmeymiz? Ne ilim adamı var bu saada, ne de ciddiy ekspert var. Bunıñ sebebi nedir aceba?
Menimce de, olar köbüsi bar da. Belki bizim halqımız haberi yoq da bu hususta, amma prensip olaraq men özüm şaştım. Çeşit-çeşit memleketlerde, çeşit-çeşit uluslarara ya milletlerara teşkilâtlarda men bek acayip zenaatlı bizim halqımıznıñ temsilcileri kördim. Sankt-Peterburgda, Moskovada bizim pek meşur ekimler edi, bar, cirahlar da bar. Olar atta sovet zamanları da bar ediler. Şimdi çeşit kitaplarda oquysıñ, bizim halqımızıñ arası atta Sovet Birliginiñ zamanı ve tış İstihbaratta, orduda çalışqan ya servis etken kişileri bar, şimdi de aynı. Çünki, meselâ, ne aytayım, Rumaniyada başbakan ya başbaşın, ükümet başınıñ yardımcısı, muavini qırımtatar apayı şimdi. Azmı o? Yoq. Türkiyede daa ziyade buday endi kişiler tapmaq mümkün, Avrupada. Lâkin olarnıñ bir umumiy bir işaret bar. Ne o? Olar Qırımda yaşamaylar, olar milletnen beraber yaşamaylar, olar çet memleketlerde ya tuvğanlar, ya tasil aldılar, ya onda çalışmağa ketip qaldılar ve şimdi olar Qırımtatar milletiniñ bir parça tügüller de. İşte mesele bu, Nadir bey. Ben, ben de, şındık siz ayttınız, birinci Moskovayı ayttınız. Ebet, ben zaten ayttım, cerrah olsun, hastahane sektörinde, doktor sektörinde olsun, bizim ciddiy müteq, akademiklerimiz, professorlerimiz bar. Tamam, bunda aytılacaq bir şey yoq. Yurt dışında, hususan Türkiyede, bilem, bizim, çoq bizim siyasetşınasımız da bar, ilim adamlarımız da bar, atta Türkiyeniñ tarihini yazan da qırımtatarlar, diplomatlar da bar. Faqat aytqanıñız kibi, biz onlardan haberimiz de yoq, bir, ikincisi de onlar, onların mevcudiyetini biz is etmeymiz. Kene aytam, bugün de bugün bizim halqımızın içinde, mına Qırımda, menim bilgenim bir içtimaiyat şınas, sotsiolog ve ya bir ciddi bir politolog, böyle bir eki, yani bu konuda dünyada bilinen, ya da en azından diyelim ki Ukrainada, SNG'de bilinen, Rusiyada bilinen böyle bir siyasetşınaslar Geostrateg uzmanı, men bilmeyim. Belki var, amma men bilmeyim. Mına bu olaylardan bir neticesi, neticeni de ne tayin etmek mümkün, menimce. Demek, bizim halqımız arası ya içinde istidatlı kişiler bar. Demek, qırımtatar genetik taraftan ya öyle aqılsızlıq taraftan bir Bir şey yapmacaq ya iç bir şeyge kelişmeycek bir halq tügül. Aksine. Amma da bunıñ içün da o zenaat, o tasil meselesi tügül. Demek, bugünki dünyada sen yahşı bir tasil alacaq bolsañ, mıtlaqa sen köyünde ya şeerinde, atta memlekette o bolsıñ dep dayan şart tügül. Ve o, tek kiçkine bir millet içün biz dayın tügül. Meselâ, on dokuzıncı asır, on yirminci asırnıñ başında şu nüklear ya atom bilimlerinde meşur kişiler bar, Norveçten ya Norvegiyeden kelgen soyları, Nils Bor, başqaları. Olar, iç kimse Norvegiyada oquğanı yoq. Olar başqa memleketlerge, İngiltere bolsun, Amerikağa bolsun da, ya Almaniya bolsun, Kelip tasil alğanlar mında ve ondan soñ da dünyağa qadar da meşur bir ilimler bolğanlar. Demek, bugünki dünyada bütün zenaatlar boyunca mıtlaqqa bu universitede ya sen oturğan yeriñde tasil almaq kerek yoq, sen ingliz tili bilsen, alman tili bilsen, bütün dünyada, türkü ve ilâhre, Tildirebilsen, o memleketlerde, eñ inkişaflı memleketlerde tasil alalasıñ. O mesele tügül. Mesele başqa. Demek, eki mesele bar. Birinci, sen bu tasil, zenaat alğan soñ ana Vatana qaytacaq bolasıñmı? Bu bir sual. Ekinci, kelseñ señ ana Vatanına, bu Qırımda ne yapacaq bolasıñ, señ ne perspektiva bar, ne imkânlıq bar, ne çare bar, dep soramaq kerek. Yazıq ve yazıq bizim eñ aqıllı balalar, Qırımdan çıqqan soñ köbüsi Qırımğa qaytmaylar. Şimdiki zaman tügül, miñ sıfırıncı, eki miñ sıfırıncı yılları da men bir zaman soradım, Türkiyege ne qadar degen kişiler kettiler oqumaq içün. Maña deyler, beş, altı yüz kişi. O, dedim, vay, ne qadar güzel da. Amma da ne qadar qaytqanlar? İnanmadım, vallahi inanmadım, altı kişi dediler.
Tamam, o qadar tügül, yüz bolsun. Amma altı yüz kettiler, bir yüz qayttı. Yerleşti, Qırımda yaşay. Men bilemen, şu sırada sizsiz de. Bunıñ içün er keske qabatlamaymın. Amma onda Türkiyede qalğan söyler, olar ne eteler? Demek, şu halqnıñ mütehassıslık meselesi, o, sadece tasil almaq Qırımda ya başqa bir yerde tügül, o, yüreginiñ ve ahlâqnıñ suvali. Meselâ, Amerika diasporamıznı kördim. Olar da kene de balalarını ösken soñ mında Qırımdan kelinleri tabıp Amerikağa ketirmege tırışalar, ay da bizim balalarımız da qırımtatar kelininiñ üyli bolsunlar. Yahşı, kelini ketti, yerleşti, Amerika halqı büyüdi, qırımtatar halqı kene de bir parça kesildi, az qaldı. Halqımıznıñ sayğısı yirmi, otuz yılnıñ içinde üsmey. Siz emiyetli bir noqtaya degindiñiz, ayttıñız ki, işte, yurt dışında insanlar oquy, ketenler qaytmay. O ayrı bir mesele, oña da teren kirmesek. Ayrı tügül, çünki mütehassıslar ne qadar da endi, ne aytayım, bu, qan tökülmesi. Demek mümkün. Demek, mında, Qırımda tuvğan balaları başqa dünyağa kete, onda qala, bütün dünya bunıñ içün bay bola, biz kene de endi mında em zayıf, em de aqılsız, em de egitimsiz de endi bolıp qalamız. Mutlaqa. Amma demek istegenim, bu da bir, şimdi men otuz yılı alalım, soñ Qırımda yaşadığımız otuz yılı alam, men başqa bir noqtaya deginmek isteyim. Elbet, bunların episi bir faktor. Biz yurt dışına mutlaqa insanlarımızı yollamamız kerek, oqutmamız kerek, zenaatları tek-tek saylamamız kerek, qaysı zenaatlardan.
Efendim, er kes şöyle ayta, amma soñ da kene de endi onıñ neticesi iç kimse körmey. Valay endi sinirlenem de dünyağa qadar da endi. Şu Amerikada oturğan söyle, ya çilingir, ya başqa toylarda endi ne. Muzıki çalğan soyları TVde çıqış yapqanda deyler, biz mında böyle sadece aşamaq, içmek, kezmek içün yaşamaymız, biz er kes mında Qırım içün yaşaymız. Valla! Endi bir yerde temizlik yapa, endi onda toylarda çalğı çala, o onda Amerikada yirmi yıl yaşay eken, Qırım içün yaşay eken. Kerekmi sensin omağa? Yoq, unut Qırımı de, Qırımı sözü aytma! Sen endi aylık içün, maaş içün, aş içün de onda yaşaysıñ. Mında Qırımdan çıqqan soyu, o, şu daqqa, şu anda endi diaspora bolıp qala.
Diaspora qabaat, o qabaat, biz ep tışarıda qabaat aramayıq. Men şimdik bizim mında yapıp olmamız çaresi olıp da yapmağanımız şeyleri laf etmek isteyim bugün. Menim sualim. Soñ yigirmi-otuz yılda biz Qırımda yaşadıq. Mında bazı, ebet, qan coyma, ayt, olar qayta kiteler, immigratsiya yapalar, birisi oqumaya kite, birisi çalışmaya kite. Bu devamlı, her millette bu olur. Men siziñ fikiriñizni devam eter edim. Bar, oqu, para qazan, çalış, tecrübe topla. Belki de onda endi üylenirsiñ. Amma Beş yıldan soñ, beş yıldan bolmaz, tamam, on, on beş, yirmi yıldan soñ Qırımğa qayt, baylıqnen beraber, qorantanen beraber, balalarnen beraber, tecrübenen beraber, seniñ biznesnen beraber mında, Qırımda yerleş. Bugüngi ve mındadaki şartlarına rağmen

İnkişaf ettik, bir şeyler yaptıq, deklaratsiyalar yapıldı, amma neden kene de biz Qırımda öz içtimaiyat şınasımızı, siyaset şınasımızı, geopolitika, milletlerara ilişkiler mevzusında, makroekonomika mevzusında bunı sıralamaq mümkün. İnnovatika mevzusında neçün biz mütehassıs yetiştirmedik? Bunıñ qabaatlısı kim? Devletmi, er zaman aytqanımız kibi? Bizim yolbaşçılarımızmı, yoqsa, yoqsa ziyalılarmı, bizmi, epimizmi, halqmı, sizce? Ve ekincisi, ne yapabilirmiz bunı tüzeltmek içün? Efendim,
onı detaylı muzakere etecek bolsaq, o biraz uzun ikâye. Qısqaca aytsaq, şöyle bulır, bizim halqımız eki asırdan ziyade normal bir halq kibik de yaşamay. O, altmışlı, yetmişli yıllarda, bilesiz, mına şu dünyada, dediler, kolonizm, dünya sistemi yoq boldı. Yoq boldı, amma bizim halqımızğa yoq bolmadı endi. Demek, halq, istesen, istemesen, çeşitli sözleri qullanmaq mümkün, amma printsip kolonializm sistemi içinde yaşay edi. Ve şu sistemi o tek bir nesil tügül, o nesillerniñ yirmi, yirmi beş nesilniñ tiyidi. Ve milliy karakterimiz bek deñişti. Bazı öyle insan kaliteleri, quvet, çalışması, uquş, bir-birine sevgisi qaldı, bazılarını bozuldı, işte bozuldı. Ve er zaman ırgat sisteminde çalışsan, sen ırgat bolursıñ, sen bolmasañ, balalar bolur, olar bolmasañ, torunlar ırgat bolur, qarakteri. Bunıñ içün kene de bizim halqımız aqqında desek, devletniñ qabaatı bar. Şübesiz, men onı isbat eter edim, ve bütün devletlerniñ bizim degen soyları. Bizim reyberlikniñ mıtlaqa bar, çünki biz mına bizim özümüz sistemi qurğan soñ, çeşit teşkilâtları, temsil organları ve ilâhre, şu içtimaiy aktivistleri Olar bek tez alıştılar. A, bizim sistemamız bar, şimdi ne yapayım da endi, ne para qazanayım, ne bileyim ne. Halqımıznıñ maqsadı ve yaşayışı ve onıñ perspektivi körmek istemediler. Pek köp hatalar yaptıq, yaptırdık da. Men bir zaman da bir toplaşuvda dedim, aldanacaqşiler aldatacaqlar. Biz köp şeylerde aldanılmağa azırdık ve bizni aldattılar. Amma soñusı, doğru aytayım, halqnıñ milliy harakteri bek deñişti ve bek yahşı tügüldir. Çünki bugünki zamannıñ çeşit öyle olayları çıqqan soñ, vaqialar çıqqan soñ, qırımtatar halqınıñ temsilcisi başqa qırımtatar halqınıñ temsilcisini de qoluna bere. Duşman qoluna bere, açıqtan-açıq sonda maqtanıp cüre, dey, men yaptım. Başqa biröleri deyler, men devletke, hükümetke endi çalıştım, mine, maña ne pensiya kerek, madalya kerek, neyse, ne qadar bu devlet? Sen devlet aqqında, halqmı aqqında tüşünesiñ, efendim? Başqaları deyler, ey, nege? Meselâ, er kes qırımtatar tili aqqında tüşüne ya söyley. O, bizim ana tilimiz, onı endi kerçekleştirmek kerek. Valla, pek yahşı bir zaman tügül. Amma işte, ana-babalar imzalarını qoyıp, arizanı yazıp qoluna berseler devletne, Devlet qanunına köre, qırımtatarca sınıfları açılacaq. Başqa çare yoq. Açmasa, şikâyet ete alasıñ, mahkemege dava ete alasıñ. Yapmaylar. Tışında, a, qırımtatar tili, ana tili bir şey, amma içinde, eh, kerekmi ya? Rusça öğreneyim, almanca, inglizce öğreneyim. Men özüm de altı til bilemen, bir tilden de zarar körmedim, rusça bolsun, inglizce bolsun, ukraince de bolsun. Amma işte, demek, halqımızda ikibitlik, ikiyüzlik de ortağa çıqtı. Er kes propaganda içün, bilmeyim, başqalarnıñ içün özüni körsetmek, körünmek içün bir sözler, fikirler yapqanı, Amma öz arası bam-başqaca. Bam aksine, tam aksine. Demek, halqımız içinde em çürüklik bar, em satqınlıq bar, em de başqa qırımtatar milletlinisiniñ qardaşıñ bolsa, onıñ sövgisi, ya sövgisizlik de bar, nefret de bar. Em bu, episi bizim halqımız. Yazıq yazıq ama bizim halqımız. Biz şimdi şükür Alla güzel bir yerde oturıp da müim mevzularda söyleşemiz ama menim duygum bek yaman bizim aramızda tügül. Printsip olaraq halqımızda iç kimse tünümey. Halqımızın sünüşe başladı. Halqımıznıñ yoq boluvı başladı. Meselâ, on sekizinci asır soñunda bizim devletçiligimiz yoq bolğan soñ, bütün halqımıznıñ közleriniñ aldında endi felâket keldi. O, bilmeyim, bir şey, er kes. Eki asır keçti. Neden keçtik? Çeşit savaşları, cenkleri. Oktâbr inqilabı, kommunist qızıl terrorı, sürgünlikten halq yaşay, yaşay, yaşay, şükür Alla. Amma işte, men neden qorqaman, şimdi otuz, elli yıldan soñ Qırım içinde qırımtatar millet qalmaz. Çünki bizim içimiz o qadar, özügimiz o qadar bozuldı, biz halq kibik de, indi millet kibik de yaşamaq, yaşamaymız, yaşamaq da istemeymiz. Yaşamaymız, çünki yaşattırmaylar, o başqa. Amma bizim istegimiz, niyetimiz de yoq millet bolaraq oturmaq, yaşamaq bu dünyada. Meselâ, Mefküre siziñ programıñızda adı qısqa, menen sorasalar, sen Mefküreniñ, Men aytam, millet, atta devlet tügül. Çünki biz meselâ şimdi altmışlı yıllarnıñ kibik de yaşaymız. Doqsancı yıllar ya eki miñi yıllar kibik tügül de. Biz bir qaç adım artında bolıp qaldıq şimdi, şu devirine köre. Amma millet bolmasa, devlet bolmaz. Demek, milliy devlet bolmaz. Şimdi mefküremiz de indi millettir. Yani size köre bizim milliy mefküremiz millet unsurı üzerine bütünleşmek ve toplanmaq ve eski milliy ruhumızı qazanmaq. Milliy ruh.
Aytayım, mümkün demek, ya. Mümkün demek, çünki çeşitli deyler de halqımızın ya milletimiz birlik kerek. Yoq, efendiler. Çeşit harflarıñ bu dünyanıñ tarihi oqusañ, öğrenseñ, körersiñ. İç bir memlekette, iç bir millette daima-daima birligi yoq edi. Yazıq, amma kerçek. Bunıñ içün birligi beklemek, ne zaman birlik kelir, ya birlik aqqında qıçırmaq, ya, bilmeyim, bayraqlarnı sallamaq, o bir birlik bermez. Sadece başqa qırımtatarğa duşman bol, eñ az Duşman bolma! Duşman bolma başqa qırımtatarlarğa! Çoq güzel söz. Evet, duşmanlıq etme! Duşmanlıq etme, eñ az, soñ da endi yavaş-yavaştan belki başqa şeyler de yerine kelir. Amma sen birlik aqqında söyleycek bolsañ ya söyleysiñ ya neyse yapasıñ ve aynı zaman başqa qırımtatarlarğa duşman bolıp tutasıñ, Bolmaz o birlik. Ve birlik unutmaq kerek, iş yapmaq kerek. Laf atmaq kerek avuzından, iş etmek kerek. Keleyik işe, Nadir bey, keleyik işe. Men, misal, yine aytam, yine qaytam, yine arda qaytam, siz de bu cemiyetniñ, bu milliy areketniñ bir, bir bireyisiñiz, bir insanısıñız. Dünyada halqımıznıñ, halqımızı dünyada temsil ettiñiz, işte onda temsil ettiñiz. Mında Qurultayda çalıştıñız. Ve men size sual sorayım. Diyelim ki, devlet, tamam, devlet, men bir vaqıt devletniñ tarafını aldığım yoq, amma biz qolaylıq taptıq, ya diaspora qabaatlı, ya devlet qabaatlı, ya da bütün halqımız qabaatlı olıp çıqtı şimdi. Amma ebet, bugün halqımız içinde bir taqım yaman şeyler bar, amma onıñ yanında yahşı şeyler de bar. Onıñ içün böyle tabloyı tamamen qaramsar tüşünmege istemem ve sualımı sorayım sizge.

Türkiyede bir qaç bala halqlarara ilişkilerinde de oqudı, amma bitirmedi. Haberim bar. Bitirmedi. Soñuşta mındaqı Türkiyede oquyıp bitirip bir dene halqlarara ilişkiler uzmanı, mütehassısı kelmedi buraya. Belki Türkiye, Türkiyeden aslında o qadar insan qalmadı Türkiyede, ben size aytayım. Onda insanlar kitip çalışalar, qaytalar mında. Onda bizim bazı apaylarımız evlenip qaldı. Efendim, şimdi ya, yañı bir dalğa ketmege başladı. İstanbulğa başqa yerge keter, sonda onda qalır, ondan bizni mında Qırımda qalğan soyları Vatanı ne söymege ders bere. Böyle tutmaq kerek, böyle bayraq tutmaq kerek, böyle söylemek kerek, ne içün Qırımda yaşaraq da endi siz onı etmeysiz. İstanbuldan, İzmirden, New Yorktan ve ilâhreler. Maşşalâ aman! O, onda çibürek aşa eken, o Qırım mücadelesi, onda çay içe eken, Qırım mücadelesi, a biz mında mücadele etmeymiz, o onda çay içerek mücadele ete. Vay! Maşşalâ!
Qoluna sağlıq!
Diasporamız bayağı canınızı sıqqan siziñ, añlağanım qadar.